Америка белән безнең арада мөнәсәбәтләрнең кискенләшүе, я йомшавы ул төп, төп мәсьәлә түгел бүген үзем. Ә нәрсә дә дип төп мәсьәлә?
Бүген татар халкының язмышы, минемчә, төп мәсьәлә безнең алда торырга тиеш. Бер шундый чагыштыру китерер идем, ул ки ярап, әйтергә дә ярамый торгандыр. Ни дөньяда нинди генә афәт булса да, эпидемияме, сугышмы, дөнья сугышы беренчесеме, икенчесеме, өченчесеме, никадәр корбаннары зур булса да, бар халык бит үлеп Һәлак булып юкка чыгып җитми. Кемдер җиңелсә дә, халык кала. Халык бетми. Әмма икенче төрле бер бәла килүе мөмкин. Халыкның бөтенләй булу, бетүе. Әгәр халыкның мәгарифен кыссаң, мәктәпләрен бетерсәң, телен, телен, туган телен сүндерсәң, ул халык юкка чыга бөтенләй. Дөнья сугышында бернинди эпидемияләр дә юкка чыкмый торган булып, юкка чыгуы мөмкин. Менә без бүген шундый куркыныч алдында торабыз. Менә сез Татарстанның мөстәкыйльлеге турында декларация әзерләүдә катнашкан кеше бит инде кабул иткән э, үзегезнең э, тәкъдимнәрегезне ясаган кеше буларак та менә бу фикердә торасыздыр, әйме? Тел, милләт иң беренче өлкәдә. Ә менә телебезгә һәм гомумән милләткә куркыныч ялаганда төп мәсьәләне нәрсәдән нәрсәдән чыгу юлларын уйлаганыгыз бармы сезнең? Иң беренче ситуацияне санап күрсәтим, нинди куркыныч янаган. Аны кызганычка каршы халык арасында барыбыз да белеп тә бетермибез. Чөнки кызыксыну чаралары безнең мөмкинчелекләр киметелде хәзер. Хәбәрдәрлек, гласность дигән нәрсә бетеп килде. Тат медиа бераз гына татар матбугатын кысып бара. Аны бәлки монда әйтергә дә ярамыйдыр. Әмма халык белеп белеп бетерми барсын. Кыска гына санап күрсәтәм. Менә мин сезнең белән килешмәс идем. Кысып бара дигән татар матбугатлары бар, бәлки халык кызыксынмыйдыр. Хәбәр булса халык кызыксына. Әгәр халыкны аермасаң, Илнең язмышыннан, халкыңның, республиканың мәшәкатьләреннән аермасаң, аның белән киңәшеп эшләсәң, халык барсын да белеп торса хакимият ни эшләгәнне, ул үзе актарынып таба, бирмәгәнне сез әйтергә теләмәгәнне дә. Шулай иде 90 нчы елларда. 90 нчы елларда менә декларацияне искә алып үттегез, аны без депутатлар кабул итмәдек декларацияне. Туры мәгънәсен әйткәндә, аны халык кабул итте. Чөнки безнең ирек мәйданында, башка мәйданнарда дистәләрчә мең халык җыела иде безгә Татарстанга мөстәкыйльлек таләп итеп. Без халык дулкынына күтәрелеп, шуннан гына депутатлар халык исеменнән без аны кабул иттек. Һәм бик зур өметләр багладык аңарга. Мен ун ел, ун елга, ун еллык без иреккә ирештек. йөзләрчә-меңнәрчә татар мәктәпләре класслары ачып өлгердек, конституция кабул иттек, референдум үткәрдек һәм киләчәккә зур өметебез дә булган иде. Әмма бик күп нәрсәне, кызганычка каршы, тормышка ашырырга теләмәдек, юкка чыгардык, әрәм иттек. Хата нәрсәдә соң?
Нәрсә эшләп э, без генә теге ничектер дәүләтне генә бәлки монда гаепләргә дә кирәкмидер. Менә без эшләп бетерә алмадык бәлки. Әйе, Мин- ничек уйлыйсыз? Дәүләт турында сүз Юк, мә- әйтмим. мин мәсәлән, кайчакта шундый фикерләр ишетергә була. Сезне кем дип әйтмим мин, ә гомумән. Иә. Монда гаеп безнең барыбызда да, дәүләттә дә, халыкта да, барыбызда да. Мөгаен, болай уйлаганбыздыр. Менә без мөстәкыйльлек э, игълан иттек, ирештек, калганы хакимият эшләсен, безнең монда катнашыбыз дип халыкның сүнүедер. Ә булган ирекне яклау, аны ул ирекне алудан авыррак. Менә халык шуннан сүрелмәгән булса, инде без аны хәзер әле саклаган булыр идек. Менә э, вазгыятьне әйтеп үтим, менә безнең иң алда торган куркыныч милләтебезнең язмышы турында. Россиядә кабул ителгән кайбер законнар һәм административ карарлар нигезендә татар теленә һәм урыс түгел халыкларның телләренә үлем хокукы чыгарылды. Мәгариф системасының э, Россиянең мәгариф системасын яклый торган законнан милли компонент алып ташланды. Хәзер татарча укыту, татар мәктәпләрен булу булдыру ул законда түгел, ул Россиянең мәгариф министрының карарында, аның капризында. Әйбәт министр килеп бүген безгә атнага ун сәгать куярга мөмкин татар телен. Ачыгыз мәктәпләр дип. Икенчесе аглашынса ачуы килеп ун минут та калдырмаска мөмкин. Законда без аны яклый алмыйбыз. Тагын иң куркынычы, татарча укып та син имтиханнарны рус телендә тапшырырга тиеш. Бу бит атаналарны мәҗбүр итү балаларны рус мәктәбенә бирү өчен. Бу Аннан бердәм соң тагын дәүләт әйтим әле. имтиханы, әйбәт. Тагын әйтим әле иң куркынычларын санап үтәм, аннан соң онытырмын бәлки. Татар мәктәпләрендә Рус телендә рус теле буенча экзаменны татар балалары, татар мәктәбендә укучылар, рус мәктәбендәге рус балалары дәрәҗәсендә тапшырырга тиеш, ана теле дәрәҗәсендә. Ә ана телләре буенча аларның чыгарыш экзаменнары юк. Тагын бер куркынычы закон нәрсә? Элек әле 2012 елга кадәр 11 класслык татар мәктәпләре ул законда утырыла утыртыла иде. Хәзер татарга татарча укыту хокукы ике елга кыскартылды, тугыз класс кына калдырылды. Ул теге тулы түгел, неполноценный народ дигән халыкка гына куела торган итеп, тугыз класс. Тугыз класска кадәр генә укыта аласың, аннан соң я рус мәктәбенә китәргә тиеш, я мәктәбен күчәргә тиеш. Менә бу да бит ата-аналарны барсы да мәҗбүр итә. Ничек итеп э, балаларны рус мәктәбенә илтергә? Халыкны мәҗбүр итү. Телне бетерү турында, халыкны бетерү турында закон юк. Әмма шундый шартлар куелган, ул русчарак әйткәндә обстоятельства непреодолимой силы. Менә шушы непреодолимой силы обстоятельства дигән нәрсә аны юкка чыгарырга этерә үзеннән үзе. Тыймыйчы да. Тыю турында закон юк. Ә нәрсә эшли алабыз соң, әйтегез әле, Тагын әйтим, иң тагын иң куркынычы.
Хәзер менә соңгы 17 э, елдан инде безнең татар телен укытабыз, үзебез теләп факультет факультатив дәрәҗәсендә. Так? факультатив гариза язып. Так. То, алай булгач, нигә э, телеңә сакланып кала алсаң? Ул гына түгел, иң зур куркынычы. 17 елда прокурорлар мәктәпләргә кереп менә шушы нәрсәләрне, шушы тыюларны, тыю турында законнарны тормышка ашыру буенча мәктәпләрдә поход ясап, тикшереп, тикшереп безнең Меңнән артык укытучыны куып чыгардылар, татар укытучыларын. Елатып. Ә хәзер калган ничә йөз укытучыбыз бар. Әле дәвам итәләр татарча укытуларны. Кайбер рөхсәт ителгән кадәресен 9 класска кадәресен кайберләрен рөхсәт укытуны дәвам итәләр. Әмма иң куркынычы Ул укытучылар пенсиягә чыккач, бүгенге укытучыларыбыз, татарча укытучыларыбыз, татар телен укытучыларыбыз, бүгенгеләре, калганнары пенсиягә чыгып беткәч, татар теле юк юкка чыга, бөтенләй юкка чыгачак. Чөнки укытучыларны әзерләү системасы юк ителгән. Ул гына да түгел. Хәзер татар мәктәбен татар мәктәбе дип ачып булмый. Бер хакимият безнең президент ача алмый. Мәктәп нинди телдә укытырга тиеш икән, анан директор белән завуч атаналар исеменә сылтап үзе хәл итә. Татар мәктәбе дип ачасың, ике елдан икеш баланы китерәләр башка телдә укытучыны. Мәктәбең шул телгә күчеп тә китә. Ул да юк. Менә шушы вазгыятьтән ничек котылырга? Менә мин дә сезгә шуны менә санап киттегез әйме. Бөтен кеше дә белә менә. Ата-аналар да белә әйме. Белмиләр. Барсы да белмиләр. Менә безнең барсы да белмидер, ләкин татар җанлы ата-аналар белә. Алар инде барыбер балаларын э, газираз- гаризалар язып, мәсәлән, мин белән безнең мәктәптә дә без балаларны бирәбез барыбер. Ничек инде син балаңны татар телендә укытмыйсың дияме? Менә үз аңны ничек үстерәсең? Әйтегез әле, менә шул чыгу юллары дигәндә. Мин сезнең менә шул бер реплика белән килешмим, ата-аналар барысы да белә дип. Үткән ел гына мин бер районда булдым. Укытучылар белән очраклы гына очраштым бер чарада. Бәй, шундый законнар бармыни дип сорыйлар. Ә 7 елда, 2007 елда кабул ителгән закон, милли компонентны бетерү турында, егэ турында, татар э, экзаменнарны рус, рус теле буенча, рус, теле, рус балалары дәрәҗәсендә бирү турында, 2007 елда. Ә үткән ел, 19 елда, ә үткән ел түгел, 3 ел, 19 елда булдым. Укытучылар сорый, әле шундый законнар бармыни дип. Бик күпләр белми. Мин аннан соң төрле газеталарда, төрле чыганышларда, э, социаль сетьләрдә күренгән комментарийларда күрәм. Шелтәләр булганда бер боларның берсен дә санап күрсәтүче юк. Барысын да белеп бетермиләр. Менә шуларны халыкка җиткерүгә, менә бу куркынычны халыкка җиткерсәгез иде. Сез дә барысын да санап күрсәтеп, Һәм ничек котылу? Әмма котылуның аның төп конкретный максаты менә шушы дискриминацион законнарны, шушы шушы вазгыятны юк итү, ул законнарны юк итү. Россиядә Конституция нигезендә халыкларның тигез хокукларын тәэмин итү. Әмма ул гына җитми. Максатыңа ирешү өчен максатның иң зурыннан башларга кирәк. Иң зурыннан. Мәсәлән, тимер юлда син барасы җиреңә әйбәт кенә, уңай гына барып җитү өчен нәрсә кирәк? Йомшак вагон кирәкме? Шартлар кирәк. Яхшар, яхшар кирәкме?
Тәмле чәй китерүче чибәр кызлар кирәкме, проводниклар? Әмма ул әле төп мәсьәлә түгел. Иң беренче ул поездның башыннан тарта торган паровоз кирәк. Паровозы булса аңарга арба тәгәрмәче, тимер юл тәгәрмәчен алыштырып, арбага утырып та барып була паровозга өстерәлеп. Паровоз кирәк. Менә татар мәгарифен, татар телен, татарның киләчәген, культурасын, әхлагын коткару өчен алдагы паровозның берсе татар милли университеты булырга тиеш. мәктәпкә кадәр, әле бөтен мәктәпләребезне прокурор бетергән очракта да, иң беренче университетны куйсак, ул локомотив булып өстерәп татар мәгарифен алып барачак. Күптәнге хыял иде бит инде милли университет.
Хыял гына түгел. 1994 елның 20 июле көнне Фәндәс Сафиуллин дигән бер депутат өч көн бәхәсләшеп талашканнан соң, өч кенә артык тавыш җыя алып, шул карарны үткәрә алды. Татар милли университетын булдыру турында. карар кабул ителде. Өч кенә тавыш минимумнан артыграк булды. Вот шулай. Зур уңыш дигәндәем. Ул карар әле исән. Әмма анда әйтелгән иде, Татар милли университетын 1995 елда ачарга дип. Бер ел эчендә 94 елның 20 августында кабул 20 июлендә кабул итте карарны. 95-тә ул ачылырга тиеш иде. Мәрхүм Мөхәммәт абый Сабиров хөкүмәт җитәкчесебезнең аңарга шунда ук тотынды, бер айдан тотынды шуны оештырырга һәм ул аны 95 та ача иде. Әмма ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды, үзе теләп түгел. Һәм университет идеясе сүндерелде. Менә ничә ничә ел узган, ә һаман да әле Әле бу да төп мәсьәлә түгел, Безнең- милләтне коткару. безнең хәл Кайберәүләр бик төшенке күңелдә әйтәләр, менә озакламый татар халкы юкка чыгачак, бетәчәк дип. Еш Ул ишетә башлады бетмәячәк. әле ул Еш чакта. ишетелә башлады. Бик зарарлы фикер. Татар халкы беркайчан да бетмәячәк. Безне бетерергә теләүчеләрдән иртәрәк бетмәячәк. Әмма ул үзеннән-үзе килмәячәк безгә. Аның өчен зур максат менә бая әйтеп куелган, әйт- әйтелгәнчә, һәм шул максатка ирешү безнең ихтыяр көче булырга тиеш. Менә паровоз турында әйтеп үттем. мәгариф системасын кайтару өчен, бәлки без юкка чыгара алмабыз теге Россияны тыя торган законнарын. Аларны бетергәнче, аларны тыя алганчы, иң беренче бу елдан башлап татар милли университетын оештырырга башларга иде. Университет дигәндә ул 100% татар телендә укыта торган булмый. Анда безнең татар университетында син татар телен белмичә керә алмыйсың. Татар телен белмичә син анда укып чыга алмыйсың. Бер генә профессор булсын татарча укытучы, бер генә фән укытылсын татарча бәлки. Калганнарын русча, инглизчә, французча, төрекчә, гарәпчә, төрлесеннән булсын. Әмма син татар теленә башка керә алмыйсың. Бер мисал китерәм тарихлы тарихта. Әле 1804 елдамы эстоннар үзләренең университетларын ачтылар. Тарту университеты. Анда эстоннардан бер генә профессор бар иде. Петербург университетын ашкып җибәргәндә Петр I бер э, рус укытучысы да юк иде. Бөтенесе чит илдән, Голландиядән, Германиядән килгәннәр. Менә шуннан курыкмыйча безгә дә ачып җибәрергә. Татар җитәме, юкмы? Так. Әмма Ул университет булдыру гына әле җитми, паровоз. Зур максатны мин нәрсәдән куям? Татар халкының тарихи үлемсезлегенә ирешергә омтылу. Кешелек дөньясы кайчандыр бер бетәчәк ул. Соңгы үсемлек булачак, соңгы бөҗәк, соңгы нәрсә бу, кояш та сүнәчәк. Әмма кешелек исән чагында татар халкы исән булсын дигән Максатны куяр, куярга менә үлемсезлегенә ирешү. Менә сез әйткәнегез битәрәк, ике кеше калса, берсе татар булуын Өч- өч телим дигән идем мин аны. Өч дидегез, Мин әйе. бүген дә әйттем. Әйе, әйе. Әгәр Бик дө- дөнья, матур сүзләр. дөнья ах- ахырына җитеп, соңгы өч кеше калганда да шул өчнең берсе татар булсын ие дигән максат куярга. Ирешәбезме, юкмы? Өч булмаса, бәлки 30-нчы булыр, бәлки 40-нчы булыр. Әмма максат кую менә шушындый татар халкының үлемсезлеге турында. Шуңа иреш, шушы максатны куймыйча, киләчәгебез юк. Менә монысы мин каты итеп куркыныч итеп әйтәм. Әмма татар пессимистик уйлар әйтәләр, шуңа мин аптырыйм. Татар бетә, бетүгә таба барабыз, милләт дип. Ул бит инде үзеннән тора. Ничек уйлыйсыз, һәрбер әти-әнидән, кешедән? Менә шуны нинди максат куярга менә? Нигә безгә андый максатны куярга безнең көчебез бар? Мәсәлән, татар теле татар теле саклансын өчен тел булып, ул гаилә теле генә булу җитми. Гаилә теле ул беренче старт. кызыксыну тудыру үзенең телеңә. Әмма син дөнья бит, дөнья күренешләрен гаиләдә әйтә алмыйсың, барысын да өйрәтә алмыйсың. Кайсы гаиләдә ул 200 сүз итә үзара сөйләшү өчен. Ашадыңмы, савытыңны җыеп куй, урыныңны җый, вакытында кайт, бетте җитте. Татар теле исән калсын өчен, менә шул үлемсезлегенә ирешү өчен ул иң беренче фән теле булырга тиеш. Университет теле менә бая әйттем. Ул мәдәният теле булырга тиеш, профессиональ культура теле булырга тиеш, дәүләт белән идарә итү теле булырга тиеш, икътисад теле булырга тиеш, информация теле булырга тиеш. Менә шул дәрәҗәдә булганда ул ул сүнмәс. Менә шулай шуңа омтылганда гына без татар телен саклап кала алабыз. Менә аннан соң бер акыл иясенең фикерен килер алдына язып куярга онытканмын, мин аның исемен хәзер искә төшерә алмыйм. Бер бик акыллы акыл иясенең шундый фикере бар. Һәр халыкны бөек халык итү өчен ул халыкта 100 акыл иясе булу җитә дигән. 100 ме, ә хәтта 50 дигән бугай әле ул. 50 ме, 100 ме? 50 акыл иясе болай җитә дигән. Һәр халыкны итү өчен. Менә шушы 50 акыл иясе халыкны үлемсезлек итәргә җыя итә торган. Ул миллиардлык Кытайга да 50 җитә. Индиягә дә шул җитә. Россиягә дә шул җитә. 10 миллион башкортка да шул җитә, татарга да, чувашка да шул җитә 50 кеше. Димәк, безнең халыкның халыкларның бөеклеге аларның саны белән билгеләнми. Бөеклеккә көче, омтылышы халык белән билгеләнми. Ә ул без никадәр халык саны буенча мәсәлән Кытайдан кимрәк булсак, бездә менә шул бөеклекләрнең саны ничә шул дәрәҗәдә куерак булырга тиеш. Шул ук илле. Ә шул сыйфатлы, сыйфатлы акыл иясе, халыкны халык итә торган Кытайга 50 кеше җитә икән, безгә дә 50 кеше җитә. Менә. Әйтегез әле, ә менә 93 елларда хыялланган дәрәҗәгә җиткерә алмадык бит барыбер. Сәбәбе нәрсәдә? Менә мин аны уйлыйм инде, әлбәттә, менә сез хәзер аңлаттыгыз әйме? Әкрен генә, ләкин әле шактый вакыт кирәк. Менә моны аңлап, һәрбер халык үзенә сеңдереп, мин нәрсә эшли аламсың? Татарны Яшәтер өчен дигән сорау бирергә тиеш, әйме, ничек уйлыйсыз? Менә шул 95 нче елда университетны оештырып өлгергән булсак, 2001 2000 нче елда инде безнең беренче чыгарылыш була иде. Аннан соң күпме безнең зыя- зыялы, Милли акыллы, кадрлар, белемле әйме? милли кадрлар. Бит университет идеясын без ничек куйган идек? 300 ил- 300 350 кеше, максимум с- Оешып беткәч тә 500 кеше. Ручной работа дигән идек без аны. Индивидуальная подготовка ручной работы. Иң акыллы, иң сәләтлеләрдән. Безнең менә шушы без бүгенге көнгә инде 2020 елга 50 кеше акыл иясен үзендә әзерләп бетерә иде халыкны күтәрә Ул торган. 50 кеше тагын 50 не тәрбияли, Әйе, әйе. Ә аннан түбәнрәк бит алар тагы 50 генә булмый. 50 артыннан 100, 100 артыннан 1000 була, 1000 артыннан миллион була. Менә шуларны. Ә ни өчен эшләп бетерә алмадык? Ну, чит яктан булган басымны инде санап торасы килми, анысын барыбыз да беләбез. Әмма күпчелек сәбәп безнең монда Татарстанда Аларны санап тормыйм, чөнки ул сезгә авырлык китерәчәк, мин аның барсын да сезгә санап күрсәтсәм. Менә хәзер җанисәп якынлаша бит инде. Татарстан белән Башкортстан арасындагы вазгыятьне сез дә күзәтәсездер дип уйлыйм мин. Менә биредә яшәүче э, татарлар, э, мәсәлән, татарларны башкортлар э, көнбатыш диалекта сөйләшүчеләр дип атый бит инде, әмма башкорт теле, диалекталь сөйләшү. Хәтта анда Азнакай белән Мөслимне дә керткәннәр, ә мин укыдым бер көнне, мин әйтәм, ничек инде безнең сөйләшү э, башкортча булсын ди. Менә э, сезнең фикерне ишетәсе килгән иде бу хакта. Мин моңа икенчерәк төрле карыйм. Менә бу конкрет мәсьәләгә бәлки төп мәсьәлә итеп карарга кирәк түгел, төп куркыныч дип. Иң беренче шуны әйтмичә булмый. Татар халкы белән башкорт халкы бердәм булуын ни в коем случае не допустить дигән язылган сүзләр бар. язылган сүзләр бар. Не допустить объединение дигән. Менә шул максат бар. Шундый максат куелган икән безнең халыклар арасында чи кагу турында. Аның төрле чиләре булырга мөмкин. Менә сез әйткәне дә булырга мөмкин, башкасы да булырга мөмкин. Әмма без ул чиләрне кагарга ирек бирмәскә тиеш. Татарлар да, башкортлар да. Бәлки ике кеше менә ике кеше үзара бәхәсләшә талаша башлаганда, ул талашучыларның кайсы гаеп, кайсында гаеп күбрәк дип сораганда, әйтәләр, иң иң гаеплесе акыллырагы дип. Бәлки акыллылык ягыннан көрәшеп, башкортлар үзләре акыллырак булып, без татар үзебез акыллырак булып, ул көрәшне үзара бәхәсләрен безгә туктатырга кирәк, кичекмәстән. Әгәр менә безнең арал аңлашылып җитми торган нәрсәләр бар икән, әмма шул татар белән башкортны кушырга ирек бирмәү турында сүзгә ышанып көрәшүчеләр бар икән, үзара тавыш куптармыйча гына үзара җыелып бәхәсле мәсьәләләрне хәл итәсе иде. Без ике халык бер булып, бер булып көрәшергә тиеш. Безнең, безнең татар халкына кур, янаган, янаган куркынычлар Шул ук, шул ук дәрәҗәдә башкортка да яный, чувашка да яный, якутларга да һәм башкаларга да яный. Без алар барыбыз бергә булсак кына менә без мин әйтеп үтелгән нәрсә котылу юлларыннан милләтләребезне халыкларыбызны саклауны юлыннан берләшкән чакта гына без исән калачакбыз шуны аңлыйсы иде безгә безнең бүлешер нәрсәбез юк Менә сез тагын бер мисал китердегез, мин икенче мисал китерәм. Кайберәүләр үпкәлиләр, нигә башкортларның радиосын татар җырларын башкар җырлары дип башкаралар дип. Башкарсыннар. Безнең бит җырларыбыз уртак. Башкорт радиосы әйтсен, татар башкорт җырлары дип. Без әйтик, башкорт татар җырлары дип, үзебезнең җырлары. Менә сез җырларны куясыз монда. Татар башкорт җырлары дип әйтегез. Танылган шәхесләр бар.
Танылган шәхесләр.
Алар татар башкортның танылган шәхесләре дип әйтик. Менә Мәҗит Гафури мәсәлән. приватизировать итәргә тырышмыйк үзебезнең җырларыбызны. Җырласыннар башкортлар үзебезне җырлый. Без җырлыйк башкортныкын үзебезнеке дип. Берләштереп, бәхәсләшмик. Безнең бүлешер нәрсәбез юк. Без иңгә иң җилкәгә җилкә бергә бер сафта басып, үзебезнең исән калуыбыз өчен, калуыбыз өчен бергә көрәшергә тиеш. Һәрбер кеше дә шуны аңласын иде. Менә тыңлаучыбыз язган, бүгенге темагыз сөйләвегез бик-бик кирәк дигән дөрес әйтә тапшыру кунагы. Ә менә шул имтиханнар мәсьәләсендә сорау туа, ник соң үз татар дәүләтебездә үзебезнең татар туган телендә тулысынча 11 класста укып имтихан биреп татар телендә укуларын дәвам итә алмыйбыз дип менә сез инде аңа җавап та бирдегез әм әзрәк менә тыңлаучыбыз рәхмәт әйтә юк җавап кирәк бу сорауга менә мин бая әйтеп үттем бит әле халык барысын да белеп бетерми иде менә бу бер мисал кеше әле ишеткәндә дә менә күңеленә ятмаслык нәрсәне кеше ишетеп тә бетерми. Я ышанасы килми, шул кадәр бер кабахәт нәрсәгә сүзгә ышанасы килми, кеше аны кайвакыт ишетми. Җаннары ишетергә теләмәгән нәрсә. Соклану, ул соклану формасы. Мөмкин түгел начар нәрсәне, начар сүзне ишетәсе килми, ишеткә шуңа ышанасы килми. Менә бу нәкъ шуның мисалы. Җавапны шулай дип әйтергә була. Законы бар. бездә кабул ителмәгән, Россиядә кабул ителгән закон. Менә ул законнар буенча татар халкы хәзер татар телендә, башкорт халкы башкорт телендә, чуваш чуваш телендә мәктәпләрне 9 класска гына укытала. Һәм шул исәптә үзләренең телләрен дә 9 класска кадәр генә өйрәтә ала.
Бераз эшләп булмый. Канун булгач, монда. Канун булгач, ие, канун шундый.
Менә тагын хөрмәт әфәнде Сафиуллин. Ә, туктагыз, онытканчы. Әйе, әйе. Онытканчы әйтим әле. Аңардан котылу юлын эше. Менә мин дә онытканчы әйтим әле. Без бик күп бер мөмкинчелегебезне югалтабыз. Татарстаннан Россиянең Дәүләт Думасына 2004 елдан башлап мин киткәннән соң 16 депутат утыра. Ни өчен мин киткәннән соң дим. 16 депутат арасыннан әле менә шул соңгы 16 елда әле 16 сүз әйтүчеләр дә юк менә шул законга каршы. Ник алар эндәшми утыра? Менә 16 депутат 16 сүз генә әйтсә дә, ай саен булмаса, ел саен берәр бу законнар кабул ителә алмас иде. Бәлки шул депутатларның берсе генә булса да безнең тапшыруны тыңласа, Бик файдалы булыр иде шулай бит. Бер хәзер тыңласа белмим, андыйлар хәзер сайламый. Халык андыйларны сайламый. Бәлки менә ник әйтмисез дигән сорау мөрәҗәгать ителә бит инде, бәлки. Менә сайлаучыларга әйтәм хәзер, сайлау алдыннан депутатларга менә шушы сорауларны бирегез. Сайланасы депутатларга. Син абый, син апа, син энем, нәрсә эшләргә җыенасың? Менә шушы Россия мәгариф министрлыгы тарафынан, дәүләт Э, думасы тарафыннан татарның телен бетерергә юнәлдергән законнарны юкка чыгару турында син нинди гамәл кылырга җыенасың җыенасыңмы юкмы дип менә шул сорауны һәрбер кандидатка әйтергә тиешләр сайлаучылар Рәхмәт, инде тапшыру ахырына якынлаша. Менә монда укый башладым бит әле мин. Сезгә рәхмәт әйткәннәр, хөрмәтле фәнде фән

Радио тыңлаучыларыма бик рәхмәт. Һәм алар үзләре үз чиратында бу сүзләрне җиткерсеннәр иде. Һәрбер кеше өч кенә кешегә җиткергәндә дә бер ай эчендә бөтен татарс халкына җиткереп була аны.